Of course Iceland ka ti be maa so a yɛn lihirila wuntaŋ ka di ku niɛ ŋɔ maa amaa liiga nima ata ka n yɛ inside tiligi dini n bɔŋɔ din paya n bɔŋɔ din paya mi gba zaa n lahi be inside ŋɔ maa of course Iceland n bala maa so a yi kanna ya ŋɔ di to ni a prepare amaa kari yɛltɔɣa ka ti yɛn tɔɣisi n yɛn sɔhimi as usually gɔrim di yɛltɔɣa ka ti tɔɣisira ban bɛ di puuni ni ban bɛ kantiŋ ka wumda. So dee naa interest kpɛŋ ŋɔ gɔrim fiila ka ti dira ka interview ka ti niŋda. So daliri n niŋ ka n deei lahabali social media ŋɔ maa dahili barika zuɣu. Iceland tingbani ni ka n be so saha shɛlikam ka chɛ ka lala lahabali suma ŋɔ maa ka di paariya na niriba ni doli shɛm go. ni niriba ni na di tuuni kadama n-nyɛ ŋun be kantiŋa, amaaga amaŋa m-bɔhira ka wumda bɔhira o bi tumda so lala daliri ŋɔ maa zuɣu n-chɛ Naawuni chɛli ti mabiligu nti taba ti Dagbamba bee ti Northerners Naawuni zom ti na m-bɔh o n ni yɛli ni Northerner Northerner kam m-mali Northerners ban kuli nyɛ bɔba ni yaɣa zaa ha ka di nyɛla ti deei ba ya ŋɔ, domi daɣikam ti yɛrilim ni kadama ti na ni daa doli so shɛŋa n-di wahala ka na nam bɔɣ o. Yinim ba ŋɔ nyɛla saha ti paai la dunia shɛli ni din nyɛ information, information ka a gbaagi di zuɣu. Zuŋɔ dabisili ŋɔ n-kamina Iceland ti jiŋli m-bɔŋɔ maa, the whole country maa zaa ha, the whole Iceland zaa ha. Jiŋa nyɛla dibee yi, ŋolo ŋɔ n-nyɛ zaɣ yiŋa, dimbala maa dini n-nyɛ zaɣ titali, dinkpali maa dini kuli nyɛ zaɣ bilifu, di zuɣu ti kuli kpalimi the whole country maa zaa ha. Kamaa ka Dagbaŋ ŋɔ, Dagbaŋ jiŋa la m-beni mi bee Jumaati jiŋa, Jumaati nim beni ka lahi che jiŋ maŋa. Ghana zaa ha ti yɛn kali li din gari kɔb'shii amaa the whole country ŋɔ din zaa jiŋli n-nyɛ kuli nyɛla. islamic mosque din ka n ku zaŋ zaŋ wahi ŋɔ maa di lahi ka luɣu shɛli polo pahila ya ŋɔ maa di ka ka a ni chaŋ bi siti shɛli n ti yɛli ni a yɛn nyɛla jiŋli kamani gana amaa ka di zuɣu n tahi la jiŋli ŋɔ maa nyɛla so yina gɔŋ kana ka na ka biɛhigu shee jiŋli ŋɔ maa tingbani ŋɔ maa jiŋli maa n su binshɛɣu kam zaa ka ya ŋɔ lahi suli so n ku dalili zaŋ zaŋ ti amaa ka bi lee mali gɛs haus ka di be tiŋgbani di zuɣu a yi sira n tiŋgbani ŋɔ a nyɛla silimiin woo gbansabili nyaa woo a nyurila dam woo a bi nyuri dam woo nyin dee ni kana ka bɔri cheapest guest house ni a na kpe ŋɔlo ŋɔ puuni ka a yɛn kana daliri shɛli din be tahi ma ŋɔ maa na kpaŋmaŋ maŋa ka a sheei ka laagi ti mali bia Dagbana m mini n sukuuta n yiɣisi kana ti zali eeh dini n ʒiya ŋɔ hi baby. n malila n gɔri saha shɛli kam zaaha dini mali mi chani luɣuli kam so ka yiŋnim maa kooli na yɛli ma ni kana ni ti ma bi so ni Dagbana eh, ni di niŋa daliri ni ka o chabisi ni o kanila ya ŋɔ na Iceland so ni o mi ni kana eh, ka di mali ti paagi ni di ku chana Bakɔi m-bala maa bee bakɔi nima ayi. Itali nam bi wumd o dabili, yiŋ nim mi zaa bi wumd o dabili, o paɣa bi wumd o dabili. Ni wum shɛm bala o ni ka daliri niŋ gba ka di nyɛla o paɣa goli shɛli ni ti yɛn kpe ŋɔ ni o yɛn yiɣisila Ghana kana. Di zuɣu suhusaɣingu n-nyɛli ka o ni kana Iceland ŋɔ maa bɛ na bi wum o dabili. ka mabiligu lihi ni mani nyɛ UA Ghana nira ka bi ku mini yɛla pɔhim maa zuɣu ka n be Iceland tiŋgbani ŋɔ puuni ka bi reach ma. Yɛlimaŋli, mani yɛli n sa be Zomati ni jiŋ ŋɔ puuni. Ti mi gbansabila ti sa meet ya. N mi bi nyɛla a nira, so ka bi zaŋ o, ya bi zaŋ o picture zaŋ ti ma na ka n bɔhi, Naawuni yuri ka bi zaŋ o picture maa zaŋ ti ma na ka n zaŋ bɔhi so, ya yi sɔhi ma Zomati maa ni? O sa chirigu ŋolo ŋɔ ŋɔya ni o ni ni ti sa ʒiya saha shɛli maa ni o sa pun shiigi tiŋgbani ni laa gas house ŋɔ maa puuni ka lee yɛ store maa biɛla store maa wula n nyɛli ŋuni ka n bɔri ni n chaŋ ti paagi ka che ni o wo yɛli o mi ni hali eei ashɛm o mini ŋun sa puhi ŋun mi yɛli mali maa ŋun gba zaa gba man zuɣu ŋɔ ka o gba kana kpɛna ŋɔ di zuɣu ka n kana ni n ti nya bolli tahili ka chɛ yɛltɔɣa ŋɔ ka o ŋmaai li zuɣusaa ni o ni kani maa ni o labirimi ni ka bi kɔntirol o a yi lahi mi a yi kpɛrina ka bi deei kɔntirol ka labisira amaa ka nyɛ n kpɛna ka ti yɛn labi ka bi kɔntiroyira taɣalibo ka o tum binshaɣu ka o niŋ domi ayibu n ma nyini di pun jirila bɛ ya n bɛ yɛn chaŋ mi ka a chaŋ bɔ n lihi tahili ka bi control you di zuɣu n tahi ma na kpɛŋ ŋɔ na di zuɣu n yɛn chaŋ mi n mini o niɛmali na bi nyɛ taba amaa n ni yɛn chaŋ mi ti yoogi ka bɔ o shee n nyɛ nya wula ka ti yɛn niŋ ka ti bɔhi a yo di zuɣu like and share and subscribe. Di zuɣu Dagbanli puuni bɛ yɛrila tɔɣ shɛŋa ni bia noli yaɣ chɛ ku bi, amaa bihi noya din ŋub ya lamali. Di zuɣu ni bɔna n-yɛli shɛm bɔhira o bi tamda. Di zuɣu ma ni yi kpe nimaani, dindoli maa bela kpiɔŋ ŋɔ. So ma yɛn bɔhila bɔhisi wula ka di kana wula n-yɛn jɛli? Nyɛ ŋun mi yɛn wuhi chɛ ŋɔ maa wuhibu chɛ maa ka shihiri yila ehe! Bihi noya din ŋub lamali ŋɔ maa, a yi wuhi chɛ n-viidi o shɛli ka bi tooi nyari andasani. ni, Ɛhɛ, a yi kpɛna n di yɛm puuni, bɔhim ma, yɛtɔɣ shɛli bɛnimi ka a wum li bee ka n yɛl li ka a bi andasitandi bee ka a di bɔri di kahigibu? Kaman kahigi, as usual, n yɛrim ya, yɛm pala kɔnɛshin man n niŋdi kɔnɛshin tiri niriba m-bɔri Canada bee America bee Europe. visa nim tiri niriba n duty nyɛla n mana ti tɔɣisirila gɔrim yɛltɔɣa bolli paaga so dini ka a daa doli a ni daa doli so shɛli ŋɔ maa yɛli n ti o ni daa doli so shɛli maa nyaɣisim bolli bɛ ni maa ni yi yi wum ka a gba wum a gba yɛn gbaai mi zaŋ pahi ka baŋ a ni yɛn doli a so doli so shɛli di zuɣu doli maa ka n mana kpɛ ti ni wum ka bi yɛli shɛm zaŋ chaŋ n zɔ maa polo bolli tahali. ka bi ko n tooi yo dama ti mini zaŋ bihi ŋo maa ni biɛni ŋo maa maŋ ka mosi maa bi chɛ too bi chɛ ti n mii sɔspɛt ya bee n hankali tiri mini ni ka dama n ŋo bira a yɛn ŋmɛ o mi maa n ŋo 419 ka so yɛn ŋmɛ o maa domi ti ni wumdi shɛm maa naɣali ti ku deegi yɛltɔɣa maa ŋun mi maŋ nolini n tiɛhi n yi pa kpɛna jiŋli maa puuni dinzuɣu ti ma bia maa mii N mi n-nya o, m mini n nya o maa wari na bela duu yi zaa mi ka di nyɛ nolɔri ni m-bala maa. Di zuɣu tiŋkɔya n-yɛli ka interview ka n yɛn niŋ. Di nyɛla fiila ka ti yɛn di biɛɣu ka m pun yɛrila mabiligu ni kadama eeh ti pɔhim ŋɔ zuɣu a yi ʒi shɛli a bɔhirimi ti ban mi be kantinsi ŋɔ maa ti tuubu shee ti yɛrilimi ni kadama yo m-be nyaaŋa ŋɔ maa ka yi niŋ hankali maybe din di ma ŋun yɛri ŋɔ zuŋɔ ŋɔ bee a ni yɛn wum so dini ŋɔ zuŋɔ maa eeh a yi be kantiŋa ka a lee niŋ hankali bee ka a nya experience shɛli zaŋ pahi adani maa zuɣu di zuɣu ka interview ka chɛ n-niŋ fiila ka chɛ n-di amaa am sorry yi ku yɛn wumdi ti dɔɣiri kpɛm maa m be yɛn bol o yuli n ku yɛn wumdila yi ku yɛn wumdila o yɛltɔɣa maa amaa ka lee ku nyari li mani as usual ti nyari shɛm maa. Di ŋmana ti yi sambani, ti yi sambani din niŋ eh din niŋ viɛli hmm yeah. Eh, wuntaŋ biɛni amaa di mii yo ka je ti yɛŋ ŋɔ a wɔra ku bahi n nya eh, so bee a yi bi maai viidiyo maa puuni di zaa di ku biɛla a sani because ma ka eh, kirimina yɛtɔɣa shɛli ka ti yɛn yɛli eh, a what happened wula n lee ka di kana dom ni gumli zuɣusaa shɛm nyɛmi ni kadama ni a kanla kalinli ya ŋɔ na to a mi ara pun kamna yiŋɔ before ka chaŋ biya pun deela information shɛli a four times n bɔŋɔ zaŋ wɔbili n nyɛ o kpɛ level ni nyɛ shɛm okay goma Italy n bɛ mi ami ami n ʒini bɛ ami Italy ni Italy kan yin kana yiŋ ŋɔ tani bɛ la Palermo maa mi bɛ nimaani tuma maa ni bɛ shɛm maa mhm. nyɛla off and on mm -hmm. because for now maa n tumda bɛ tuma ni gati yɛri maa an to tum asiba maa hali ni yuŋ maa ka di nyɛla

so process maa yin niŋla la process maa eh, Italy ni o yi Ghana n kana Italy ka a naan zaŋ zaŋ kana zaŋ kana yiŋa ok sorry to us ni sa paagi a ka a ma ninvuɣu so ʒiya maa bee Naɣa ka n ti ni tɔri ti yɛtɔɣa maa ti zaŋgu bihi maa mi kaman biɛɣu ka man yɛrlimi ti mini kambɔn bihi maa tin gɔri ŋɔ maa na bɛ pun chaŋ kantiŋ ni experience ŋɔ Dagbaŋ mili so a mini o ni ti miiti puhim taba maa o ni yɛn kana mani ka turi so zuɣu ka o yɛli ka n chɛ ka a bi kana ka o kaŋ ŋuni nyɛ piligu hali ti lahi mali ti dɔɣiri kpee so o gba zaa itali ma ka o yɛn kana naantɔɣu ma o gba zaa chɛ sohi maa gba zaa sa be kpɛŋ ŋɔ amaa ŋɔ amina o sabi bi puhila taba ti ni sani naagi ka ti laɣim ʒiya ka bi diri fiila maa asana n nyɛ so ka o gba zaa bini diri maa shɛm maa zaaha jɛs pɔhi ŋɔ maa zuɣu infirimeshin ka bi kɔɔli ma n yɛli ma bi mi gbubi la yuropin paspɔt italiyan paspɔt ka bi bɔhi ma bi di bɔri mi ni din bi ma bi so kana n mali ŋɔ n ku zaŋ gari tooni n yɛli ba a yɛn milidi n ŋɔ n ŋɔ n ŋɔ laa ha hali ka o ti kana mani. N gba zaa Italy ka n gba zaa yi n kana ya ŋɔ. N ka European passport pumpɔŋ ŋɔ amaa m paɣa ka lan san na ya ŋɔ na. Ayibo, so ka di bi sɔɣi sokam. But kambɔnbihi maa bɛ ni daa yɛn kana ŋun lan ni ku ya Dagbaŋmili so ŋun sa dira fiila maa. Bɛ ni yɛn kana, luɣ shɛli din tu ni di be bɛ daa account puuni ka bɛ approve ka n yɛli ba kamani n tumdi amaa ni mi shɛba. ka bɛ niŋ shɛm n-ŋɔŋɔŋɔ n-yɛli ka bɔhi bɛ shɛba ka bɛ yɛli odiyo ka n zaŋ sɛɛndi ba. A mi di ni ti bahindi shɛm, ŋumbɔŋɔ ŋun yɛn kani maa zaŋgobili m-baa n-nyɛ o. Ŋuni m-pirint o din naagi ka zaŋ liɣiri maa zaŋ zaŋ ti o ni o gba pirinti. Di pila liɣiri maa bi paam o luɣ shɛli ŋun Dagbambili ŋɔ ni ku zaŋ pirinti. The same amount maa ka di to ni ŋun gba zaa zaŋ pirinti. amaa ka ŋun mi lan tom n-kuɣili zaŋ o bihi ŋɔ maa shɛba ka bɛ yɛl o ni oo liɣiri maa ka lala n-nyɛli ka nya ka o wum different information. Liɣiri maa mi di beni mi ku print ma ka bɛ chɛ ka o bo o liɣiri maa zuɣu ka di bi paai lala ka o kana o ni ti kana ti zaŋ chaŋ ti submit ka five days maa paagi ka bɛ yɛl o ni ka lala liɣiri maa bi paagi ka di lan ʒiya di kuɣilim niriba. ka bɛ zaŋ liɣiri maa n-zaŋ niŋ o order account puuni. Di zuɣu n ni kul yɛl li shɛm zaŋ ti nya ŋun wumda, Ti mani ti mali bihi shɛb bɛn kul beni maa bee bɛ zaŋ o bihi ŋɔ maa, bɛ dii bi bɔri ti tuun chandi, bɛ bɔri ti daan fall. Amaa ka di zuɣu n-dii tahi ti na kpe ŋɔ, ti lee kul balila ti mistake shɛŋa beni ka ti bɔhira. So a ni kana naagi, what happened ka a lan labira ka di di ti nya a bi control ya mi? No, a mi ni kana, na ni daa kani na ni daa ʒila liɣiri na. n daa ʒila 21000 20000 kuna n ʒi 1000 ʒi yiri ni n zaŋda ti niŋɔ la n bo biɛhigu shɛm according to ŋun ni yɛli ma shɛm di tu naa nya apartment before n wuhi ni kama kpe ka a be ka na n chani ti niŋɔ la m mi di so m mi ni daa kana ma din ka ti yɛn yɛ malima gba ni ʒiɛm

ka shɛli beni ka di pala a gbubila European passport ka bɛ nya appearance a kpɛri na ka bɛ control ya shɛli beni bɛ kuli yɛn deela a phone yɛn mali niriba shɛba beni ka di kuli nyɛla bɛ kuli control ya ka zaŋ zaŋ chaŋ tim yiŋa ka deegi o phone zaaha yɛn mali laa niriba pam ka n kuli tooi kali ɛhɛn ka kuli mali yɛ di di nyɛla ŋun kuli gbubi European passport nyuŋɔ a kuli yɛn chaŋmi ka yi bɛ lan ka a yɛltɔɣa shɛli ka zaŋ a kaman ti ma bi so ŋun daa noya ku kana. Ɛhɛn, ŋun ŋɔ bi daa ku zaŋ a nti di teei noli, ka daa ka kuɣigu yuri o ka bɛ ni o ni soori na bɛ ni tɛri shɛm a ka o chaŋ o chandi. Amaa nyini diri ŋɔ maa, n tiɛhi nyin.